Puinia hei Vengthlang Welfare a Aizawl a awm te a vawikhatna atan a inphuhkhawmna hun kan han nei tur hi a lawmawm kan ti em em a kan phur tlak a, thalai ho ai mahin kan senior te an phur a. Programme neih dan tur chu kan hun te Pathian hnena hlan turin Upa Arlallianzuala. kan advisor kan sawm anga chu Mizo chuan kan secretary hnen atangin report kan ngaithla anga chuan he Mizo hian dan bu hei pawh hi kan la tlang zar thei lo a kan pawl hi covid hun lai atanga din chho kan nia quarantine quarantine hun lai atanga in tuang chho kha kan nia mumal tak pawh khan kan kal hlei thei lo a. Chutiang te kan nih avang chuan dan bu pawh hi kan la tlang zarh hlei thei lo a, chu chu vawiin riahin a tlang zarhna leh eng ang nge kan dan bu a eng eng te ngain ziak tia kha i Doctor Pi Lalzarliana a Pi Lalzarliana'n kha mi a kha a hun min neih sak bawk ang a. Sizu Than Mawi ka nia, an kawng chhak chiah kan ni thung a Champhaiah khian Pu Zahlir te nen a inkarah khianin kan awm a, ka pa chu tlang ilo a nen khi na ka rawn report tho ang a. Kan in ṭhen awm a ni. Champhai veng thlang apiang a sei lian kan ni tih kha ni mai se la ṭha nge. Chuan tunah hian Directory hming ziak zat, membership ve ve lut hi zahnih chiah chiah kan nei a, za sawmkua pakua kha ni ṭhin a ni zana pakhat a rawn luh belh a. Chuan aw Directory hming ziak zat zahnih annual fee pe za samriat pahnih kan ni a, kumina. hian a thar pek leh lo ngai ta a, kuminah hian mi chhungkua a nih chu chhungkaw khatah zanga zel kan ti a, chhungkua za leh panga in kan pe tawh a, i pawh hi za sawm bawr vel ah maw a chhir theih khan i zanah te pek tih hian a rawn luh tel zel a ni tih ni hi chuan kan welfare fund khawn khawm tawh kan sum neih tawh zawng zawng zat hi vaiin nuaikhat sing ruk zanga A hnuai khat Singruk sanga zahnih leh chenga a nia, welfare fund mai piah lam engemaw donation neuh neuh te a awm a. E, chumi hma chuan kan pawl din chhoh chhan kha e kan Chairman in a rawn sawi tawh tho nain nuitu tute kha kan inruat chawp nawk nawk a, kan sum neih hmasa ber chu Chengzaruk chu a nia. Chengzaruk kha kan Chairman bul ah hian ka va transfer a tikhan welfare fund. Eng nge pawn awm chiah lo eng a tirah chuan chu dan bu pawh an la tlang zat dawn chauh ni ta a, ti hian ti rawi ang ho kan ti a tia kal chhuah nawk nawk hi kan nia. Kal a hriat reng chu kan u officer pakhat kan senior kan doctor senior deuh pakhat hian veng dang a nia chaw phai khua tho a nia min rawn phone a Zothan welfare te intin a ni maw thing tlang thlak lutuk zah thlak lutuk chaw phai khua nih pawh a ti a fiamtu hian kan in ngam ve a, a hming phei hi chu sawi reng hre deuh vek ang a. Chuanin an chhan ta e, Sir chutiang lam a ni hlê nem, kan indin chhan hi i khatia i va intih phûl vak vak lam a ni lo, kan indin chhan ber chu chhiat tawh tiang hi kan awm zeuh zeuh dawn, tin Champhai mi leh Sir hi kan awm ve nual si a, chumi vang in din chu kan ni e kan tih teh hun e va tha si ve tia hetia kal chho nawk nawk hi kan nia tih kha khan a hmasa in kan sawi leh phawt a ni. Tin hei kan indin takah chuanin Cheng Sing Thum, Sangkua zanga lai mai hmanralna leh inralna te kan lo nei ve ta a. Ruamthla hi mi pakua kan nei a, kan veng vengthlang te, vengthlang nauta mah la inti vengthlang hrim hrim ih min rawn bel duh kha chu. Tikhanin keini pawn a kan lo la hriat te ih vengthlang khaw chhuak, vengthlang chhul chhuak pakua kan nei sang tih zelin kan thlah a. Chuan member ralna hi member pathum. hi keimahni member Aizawla cheng leh Aizawla in leh lo neia khawsa mi pathum kan ral a, inneihhlawmpuina hi sangain kan ral thin a, inneihhlawmpuina hi mi pakhat cheng sang khat zanga chuanin Champhaia nih tawh chuan Vengthlang chu kan intih champhai em hi a hlawi tawh a, Ruangthlai mi pakua kan chhiar chhuak ve a hrim hrim em kan lo hriat ve nan Pu F. Laltanmawia

kei hi report tu ka ni ka pa hi hmasa ber a tel hlauh mai a, Busi tlang nghil lova ka ni kum, March ni li khan min boral san a, Bawngkawn ah sawn kan awm a tih kha kan sawi nghal lawk tawh a, tin hei ka ni ter mi hi kan ti ve mai zel a, Pachis te ah ka pa thian pa theuh nen ni pawh hi ni hnaih te in a ni pawn min boral san a puar a, Van Lalhmuak a mihrawn veng thlang a ni tin Pu Zo Pu Zo Kung a, JK a. Pi Zosangpuii pasal a nia. Tin inneih lawmpuiinah hian Pu Sri Lianzawa fapa ani hi doctor tain ka hria, PhD kha nei turin ka hria, Doctor Vanlalhruai Tluanga hma hruaia ani kha inneih lawmpuiina thil pek kan piah bawk a ni. Kha zawng kha ka report thei nek a lawm e. Hei Hoynia Champhai Vengthlang Welfare meeting vawi khat enge a ni, intawhkhawm vawi khatna kan han nei a, Constitution pawl nih chuan neih ve mai avangin kan hotu ten ka kutah an han dah a, chutah chuanin Constitution hi kan lo draft fo tawh a, chutah chuanin kan ziah sual thin fo a chu kan duh thawh lutuk hianin tih tur hi kan intuk teuh a kan ti zo leh thin lo a, chuvang chuanin kan Constitution pawh kha lo en ula kan han bei tlem ang reng khawp a. Tin ni chinah kan Secretary leh kan Chairman khan an sawi tawh a, Paul Hmingi Champhai Vengthlang Welfare tih a ni a, tin hei Register nakin ah kan tum te a nih chuan thu hran a ni a, marawh chu Registration hi kan ti lem lo a ni, a chhan chu Society Registration a nih chuan kum tin Farms and Society a Chartered Accountant nen Report theh lu mai vangin ti hian informal takin kan awm a ni. Chuan membership hi tun cham tun hma cham phai vengthlang, tuna vengthlang leh vengthlang dawt ni ta te tan kan han hmang bik a. Tin hetah hian chi hnih kan awm a, keini te pawh floating population chu kan ni na Aizawl a awm nghet awm nghet deuh reuh, mahse mass apiang la haw kha chu kan nia. Khatiang leh champhai vengthlang Aizawl a hna vang a maw zir na vang a rawn awm leh champhai vengthlang mi leh sa Aizawl awm nghet kha membership in kan huam tir a ni. Ina pawl huam china hi Aizawl Municipal Area chin zawng kan han ti deuh kher a, a chhan chu Aizawl a Changhai Vengthlang Welfare Aizawl a awm kan ni ven a pawl lam kha kan la huam lem lo va ni. Tin, pawl din chhan kha an rawn sawi tawh tho na, Constitution a awm ang ang kan ziak hi kan chhiar chhuak hrim hrim ange. Aizawl hi Mizoram khawpui a ni angin Champhai khawhmun eng emaw zat eizawnna leh thil dang avanga inbeng bel nghet kan lo awm ve ta nual a. Chutih rualin eizawnna avang leh thil dang vang te pawhin hun eng emaw ti chhung Aizawl khawsa pawh kan lo thahnem ve ta hle mai a. Chutih rualin damlohna avanga Aizawl rawn pan chhiat tawk te pawh kan awm ve zel bawk. Heng ho hian chhiat that a kan inlawm theih nan te, Champhaia inthenawm khawvenna kan lo kalpui tawh te chhawm nun zel nan te, Khawkhat chhuak kan nih anga in unauna vawng nung zela in pei zawn zel nan he Paul Champhai Vengthlang Welfare hi din a ni tih kha kan rawn din chhan chu ni. Haw runpui tih vel te kha chu kan huai hawt lo tur a ngai ila. Paul hma lakna tur te tih ah hian membership, member lak khawm leh membership fee khawt kha kha chu kan hria tuna pawh kan kalpui mek a. A nual membership hi chhungkaw tan cheng zang a, mimal tan cheng zat nih tin tuna hi kan hmang mek a, hei a tul angin Executive Committee in tih danglam thei a ni kan ti a ni. Tin, chhiat tawk ral, hei hi chhiat tawk ralte ni leh aw kha kha kan activity lian ber pakhat a ni a. Tah hian chi hnihin kan kalpui a, pakhatnaah chuan Champhai a awm, Champhai khua, Champhai vengthlang mi leh sa Aizawla chhiat tawk an rawn awmin cheng sang hnih a ral tur a ni. Tin, kan member chumi awmzia chu Aizawl ti laia welfare member, kan member emaw chenpui chhungte, chhungte tih hian khan an specify kher nghe nghe a, member nupui pasal, emaw a nih loh leh an in a cheng an fa te a huam ang kan han ti deuh kher a ni. Kha kha cheng sang nga in ran tur a ni. Tin dam lo kan tih hi dam lo bik Champhai Vengthlang mi emaw heti laia mi te emaw dam lo bik kan awm chuan Executive Committee in in rawn khawm a ngaihtuah tur a ni a ti a. Amaherawhchu hei hi pawl hrang hrang ka tlo tel tawhna kan buaina thin a nih vangin, Tul bik tawp khawpah chauh tiin kan dah nghe nghe a, a chhan chu natna kan teh dan a inang lo va, intihvui vai awl em em mai a ti lah hian chuvang chuan khamia kha kan han ti a. Tin, group-ah te kan member ten damlo kan tur an rawn rawt chuan kan welfare pawisa khawih che lem lo va, khata kan han khawn chawp chuk chuk a, in kan the nih chuan chu erawh chu remchang ti ila tiin kan han dah nghe nghe a. Tin, inneih hi kan member nupui pasal nei erawh chuan cheng sang khat sanga lawmpui tur an ni. Tin, hetaiin point number five ah hian Champhai, Vengthlang, Vengthlang North tana hmalak tih hi Aizawlah hian a veng anga hmalak ngai hi a awm thin a. Khi ti laiah yma ah te kan han thaw hlawk tawh loh em em avangin heti anga min rawn ngenna ang chi hi tih zel tum ni se kan han ti a. Hei hian khawtlang thil a ni emaw, Kohhran thil emaw huam vek ang kan han ti a. Kan lo hria awn maw? Ka hre lo va, ni kum, ni kum nge ni kum hmasa seng tho uai mai inthlanah pawh khan Champhai Vengthlang a nawt lo zawk chuan hetilai welfare member te member an rawn intir theih lo vangin kan welfare member atangin Vengthlang aiawh turin Central Uaime Conference ah min rawn ruat a, mi panga a mi kha kan va kal nghe nghe a, Champhai Vengthlang aiawhin Uaime inthlanah te pawh vote kan lo va thlak a ni. Khatiang khan nakin a ṭhul a awm leh zeuh zeuh ṭhin dawn a, khatiang atan khan kan khua kan ri veng a nih vangin kha kha kan han dah tel a, kan han ngai pawimawh a ni. Tin, inhmuhkhawma huaihawt ṭhin ang kan han ti a, inhmuhkhawm hi chi hrang hrang a awm a, picnic te, general body meeting te. Hei hi kum tin han tih hi a huphurh awm deuha kan hriat avang leh kan term-a hi kum hnih a nih dawn avangin inthlan hi. In thlanah hian General Body Meeting hi kum hnih dan a huaihawt tur tih kha Constitution ah kan dah a, hei chu tawk viau tur a kan ngai a General General Body kha. Amah erawh chu Welfare Picnic emaw Advance Christmas emaw tul kan tih nih chuan khang kha chu a hran pa a ngaihtuah tur a ni tiin kan han dah a. Ahh hruaitu hi ti hianin Welfare ah pawh sawm zat kan han sawi ang a an tih tur tak den den chu ka sawi lo vang a. Chairman, Vice Chairman, Secretary, Joint Secretary hi pariat kan dah a, pariat kan dahna chhan chu Aizawl veng hrang hrang te bialtu awm thei tura kan duh vangin kha kha Joint Secretary pariat kan han dah a ni. Tin Treasurer, Financial Secretary leh Senior Advisor kan han dah a. Hengah hianin Senior Advisor hi ruat chawp tur a nih ni. Tin, hemi bakah hianin Aizawla veng hrang hrang huap zo turin Committee Member sawm ruat belh thei a ni kan han ti bawk a ni. Tin, inthlan dan tura hi kum hnih danah inthlan tur a ni a, inthlan hi Secret Ballot hmana inthlan tur a ni a, Nomination awm lovin mi paruk thlan chhuah pawp tur an ni a, chung mi paruk te chuan an insiam rem ang tih a ni a, hei hi tlemin ka lo ziak sual deuh a nih hi. panga tih tur a ni. A chhan chu Joint Secretary hi a ruat a ruat tur, a chhan chu thlan thei an ni lo Joint Secretary hi. A chhan chu veng hrang hrang represent tur an ni vang khan thlan chhuah te hian a thlang an enge ni an ruat dawn a ni tih kha a ni. Tin, Paul tih tawh bawng chuan Paulin a bungrua kan nei maw, pawisa te emaw kan nei nih chuan Champhai Vengthlang leh Vengthlang North YMA te hnenah a zat a insem tur a ni ang tih khan kan han dah bawk a, kha zawng kha kan han kan dan han siam te chu a ni. Chuan introduction. Kan nei anga i sawitlawm khan eng hming bakah nu leh pa hming te Aizawl ah nge kan thawkhawi velah nge kan awm tih kha helai atangin mipui zawng zawng pawh kha hei mai khi ken kual theih a kan in pass chhawng zel mai anga i keiman kan tan anga chumi zawha upa Pu Lianzuala hian an tan anga secretary leh tlai tan khan helai stage a awm ho an tih hnu ah kan in pass kual mek a, kei hi sawitawng khan David Lalvuanpui a ka nia aah Upa Lalchungnunga fapa te ber aah Ar Lalzarmawia fapa ka nia aah tunah hian Thruangpuia ka pu inah khian Red Rose ah khian kan khawsa mek a ih Airtel ah hna thawkin sang hnih sawm paruk vel atang khan helai ah Aizawl ah ka rawn awm ve tawh a. Tichuan, kan nu te ho hi an rawn kal ve dawn a, i nakinah uai ṭheh turin khilai khin courier service kan nu hian a enkawl a, JC Courier kan tia chu chu Champhai, Aizawl leh Champhai inkara bungrothawn hian ei a zawng ve bawk a, chu lai te chu kan han sawi tel ve a ni. Chuan ka thawhna chu Airtel, Airtel-ah hian Wi-Fi lampang a nia. Ka hming chu Arnalian Zuala a ni a. Private thlang apiang aṭik zir thlenga ka ni a, Shillongah PU kum hnih, PA kum hnih ka zo a, tichuan kum hnih kan chawl leh reh a, tichuan MA kum hnih ka zuk zir leh a, Sangkhatsa khaw sawmriat panga ah khan MA ka zawh khumin nupui chuan private thlang ami bawk rah si veng ami ka nei a, tichuan sawmriat paruk. June a tang khan Hrangvana College ah English Department ah zirtirtuin ka thawk a. Sanghnih sawm panga, July a tang khan Hrangvana College a hlawh la reng chauhin chungin Directorate ah Joint Director in ka vawm a. Nikum February tha tawh pah khan ka pension ta a ni.
Niching khan ka sawi deuh nual tawh a. Champai veng thlang dawr vengah ka pa chu Sitlang hi lo lei ta nia, ka pa chung nungahtei ṭhen a kawm chhak chiah ka tih kha nia, Sizaw Thanmawia ka nia, a sawi lang tawh bawk a, khi Siloaj Middle Road ah hianin damdawi dawr kan nei ve teh reuh teh mai, mahse ṭhat ve na deuh chuan an tlawm chi hi kan zuar a, nikhatah hian kan hmu tam viau lo nain, Kan hal ve thei a, regular customer hi kan nei ve lo, ni pawn a bik in thisen sang a zut hum srawk tih ang chi NCD kan tih ang ho, nei phek leh milo hriat pui ve u la, in fak na kan hmang nghal vak thei ang. Chuan in ri pan sah sawn in i plastic a va la ve zeuh zeuh kar khat a, a semester a zir in ni tin kal sang te pawh kan nei ve a, ni chin a kan Chairman thusawi kha tha khawp mai a. Hei Pizepui hi i rei lo te director a nih chu khan vawi zai a ka phone buai hman ang aw em ani Mizoram pharmacist association ahin GS hi ka ni ve deuh ngar ngar tawh a hei i post chungchangah te madam hei kan hruaitu tih te thil chi hrang hrang ka post eh ka phone zinga riat leh chhan ve vel daih ti hian ka phone kuah buai thin a ani tha deuh maiin min lo chhang a. Thing tha deuh deuh te min tih sak hman, tin mi tam tak pawh, tin keini pawh ri pan sah sawn nghet ngaih lo thawk mai la, pu tha famkim a kan hre maithei SSA a thawk khi an ni te pawh khian an food testing tur te MLA an rawn thawn ve thin a kei ti han ka lo buai pui a, tin a sawi deuh dawn chuan nakin ah ka sawi tawh dawn lo tho nain duhduh sawi hunah khan keini naupang chu kan ngawi tawng a, hei u remtei te, leh a zmc leh kini medical lampang deuh mi lo nih chuan a thlamuan thlak em em a ni ruati te hawn lo awm bawk a an awm teuh mai i chuvang chuan in i vawiinah hian in ah champhai vengthlang welfare te aw luhbi zara te pawh mzu zuk kalh tawh hi chuan rilru in a rawn lang nghal a kal ve zeuh zeuh mai na hi kan nge eng emaw central eh class lah te kan nih zel vang khan central evaluation thil ah te chuvang chuan in aa a nuam a in pawh tlang zel ila aa min hre lutuk lo ang a chuan mi hi ka hre thei lo em em bawk a hei ka duh loh ber a ni ka ti thin a ka nu bula an hmel ka hriat lem hming te ka hre thei lo ti hian in ih nakin a khinglai civil hospital road vel in a rawn kal chuan aw medical laboratory hi thiante nen collaboration in ti hovin kan ti bawk a thisen leh eng eng emaw test turin neih chuan ECG tih te man tlawm thei ang berin keimah special ret te pawh khan a tih ve thei dawn a khenga in duh chuanin khimi civil hospital bus chen OPD building thlangah khian kan damdawi dawr hming chu Medicare pharmacy a ni a, a bulah Aizawl diagnostic centre ka te Mizo chief building ah khian chu chu min lo hriat sang ve ang a, tih kha kan sawi dun a ni e. Bawngkawnah sami Rilutthlang. Em kawng ka pu sawi ang khan kawng te chu lut ve a lu ket ket ngai ve tho an awm tlawm e.
A ka hming chu Bi Lalzar Liana a ni a, ka pa chu Bi Sky Liana, Chanem bulah hian kan awm a, tunah hian MZU ah khuan Department of Sociology ah Assistant Professor ka ni mek a. Chuan kan thil ah khuan in ka sa mek a, kei tlangval Zothana thenawm lawk ah hian ka awm dawn a, ni pangpar a nei nalh thei khawp a tan kan thil ho in Champhai tlangval pakhat a rawn awm tawh pangpar chiah buaipui eng hi rawn buaipui ve dawn min ti a, hei vawi hi rawn kal lo ka lo sawm lo a ni aw ka ti a, chuan MZU ka kan sawi lawk tur chu mahni vengthlang an divided ah kha chuan ka rawn post tawh a, welfare ah hian ka lo post lo a, tun a in nghak an la dawn a. MZU a hna lakah hian Champhai tan hian tan a na em em mai ni. Champhai khua pathum chiah kan awm a, kan veng atangin Keileu Mawite kha kan awm a, Tlarot atangin Pu RS a awm a, tih zawng chu Champhai khua kan awm a. Southern Campus lunglei nan sawiin sawi a, Champhai lam hian Northern Campus hi ka ti enge Eastern Campus hi kan awt ve tho a. Keini chu Paul feeling kan nei lo, khaw feeling kha chu i nei ang u tih kha kan sawi zuai duh a ni.